Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Un dëser Stell hat ech eigentlech en total anere Script, mee mir sinn op der LuxCon, mir hunn en neie Member, vun dohier haut ass alles erlaabt.
Alles! LuxPlay, d'LuxCon-Folg fir Iech elo! Saraf,

Nee, et ass mol eng Kéier keen neit Mario-Spill erauskomm, mee eis Princess Peach krut elo säit 2005, nodeems Super Princess Peach erauskoum, säin éischt Spill fir d'Switch an ech hunn dat fir Äerch getest. Mir starte mam Peach a sengen Handlanger, wou ee Flyer gesinn fir een Theater. Natierlech kënnt et esou wéi et kënnt, de grousse Willen hei goip beschlagnaamt dat ganzt Theater a späert jiddereen an, wou dee Moment dran ass, esou wéi och d'Peach. D'Peach léiert direkt d'Stella kennen a si doen sech zesummen a soen sech, Mär retten dat Theater elo. Hei sinn d'Levelen dann och opgebaut wéi Theaterstécker. An deene Levele kritt d'Peach dann och ëmmer en neie Kostüm. Et sinn der am Ganzen 8 Stéck. An deemno wéi ee Kostüm et unhuet, huet et dann och aner Fäegkeeten. Hei ass et dann entweeder eng Fechterin, en Ninja, eng Patissière, e Cowgirl An nach villes méi. Ech perséinlech fannen d'Idee immens flott mam Costume Change an dass et dann deementspriechend aner Saache kann. Et ass immens ofwiesselnd an heiansdo brauch een dat och einfach. Natierlech hate mer och schonn Ofwiesselung a Mario-Spiller. Wa mer zréckdenken, dass de Mario sech konnt och an aner Saache verwandelen, wéi zum Beispill an deem leschte Mario Odyssey, mee do gouf et awer keng Sailor Moon Verwandlung, kuckt hei. Dat léisst mäi Sailor Moon Liebhaberhäerz einfach méi schnell schloen. Nintendo setzt och ëmmer méi op kleng Detailer an de Spiller. Zum Beispill hält Peach säi Kleed mat enger Hand fest, wann et leeft. Als Ninja verstoppt et sech hannert Büschel Gras, fir net ze gesinn ze ginn. Eppes wat ech an de Levelen ganz witzeg fonnt hunn, wann ee bis de Kostüm unhuet, dann huet een heiansdo sou eenzel Momenter wou sou eng Art Spotlight am Fong vun uewen erof kënnt, beziehungsweise wou een Deel vum Buedem méi beliicht ass wéi deen aneren. An dann kann een sech dohinner stellen, muss een eng Tast, eng bestëmmten Tast drécken an dann mécht eist Peach eng Pose an dann kritt een entweder Mënz oder et geet een am Fong Esou ënnert Theater, esou an behind the scenes vum Theater. An dann kann een do entweder Stäre sammelen oder Mënz sammelen. War eng flott Idee. Et ass och e bësse méi verstoppt, dat heescht et fënnt een se och net alleguer direkt. An hunn ech ganz léif fonnt. Gehéiert och zu deene klengen Detailer wou Spill besser maachen. It's the little things kéint ee scho bal soen, an dat mécht mech einfach frou. An de Levelen huet een dann och natierlech Saachen ze sammelen, sou wéi een dat kennt vun deene Spiller. Hei fënnt ee Stären an Ribbons. Wann een d'Stären all fonnt huet, kritt een, nodeems een all Level um Stack eng Kéier duerchgespillt huet, eng Foto am Album, déi een dann am Menü fënnt. Mee et muss een Stären all fonnt hunn fir déi Foto ze kréien. Am Matto Wibbens kritt entweder d'Peach eng nei Versioun vu sengem klassesche Kleed, wat ech och extrem gefeiert hunn, oder d'Stella kritt eng nei Foarf fir sech. Nodeems een dann déi 4 Levelen op engem Stack fäerdeg gespillt huet, et muss een net alles gesammelt hunn, dann huet een an der Mëtt vum Stack huet een dann eng grouss Dier an dat ass dann am Fong de Boss vun deem Stack. Dat heescht u sech huet ee virum Haaptboss huet ee véier Mini-Bossen. Dann huet een op all Stack nach ee Spezial-Level, wou een och héich kann spillen, nodeems een dee Mini-Boss op deem Stack besiegt huet. An dee Level funktionéiert mam Ranking-System an kann een Platz 3, 2 an 1 kréien. An op der éischter Platz gewënnt een nach en Ribbon fir een neit Kleed fir d'Peach ze kréien. An op all Stack ass dee Level och verschidden. Wann engem déi 4 Stäck Levelen dann och nach net duer ginn, dann huet een och nach de Keller. Déi Levele gi fräigeschalt nodeems ee jeeweils zwee Levele mam selwechte Kostüm duerchgespillt huet, well dann kann een de Funkylli, beziéungsweis op englesch Sparkla, befreie goen. An deene Labelen huet een och dat selwecht ze sammelen wéi an all deenen aneren, just vun der Unzuel e bësse manner an zum Schluss befreit een halt den Sparkler. Ech hu mech ganz gären amuséiert alles an de Labelen ze sammelen, och wann ech verschiddener misst puer mol maachen, well d'Saachen awer deelweis mol gutt verstoppt waren oder et huet ee missen déi richteg Reiefolg spillen oder schnell genuch sinn oder soss eppes maachen fir déi Stären ze kréien. Beim Bosskampf kënnt dem Peach seng Final Form a do eisst een dann och an zwou Phasen duerch an dann huet een Theater plus Bewunner ronderëm gerett an de Peach kritt seng Kroun och rëm zréck wou et ganz am Ufank verluer hat. Mäi Fazit vum Spill ass, Dass et mech immens iwwerrascht huet, wéi ofwiesselnd et war a wéi vill Spaass et mir awer gemaach huet. No all deene Joeren, wou et scho Maarcher Spiller ginn, kréie si et awer ëmmer erëm hin, fir eppes Neies ze entwéckelen. Jidderee, wou schonn eleng Fan vun de Mario Spiller ass wéi ech, kann lech Princess Peach Showtime vun Häerzen empfeelen. Mir huet et Spaass gemaach, d'Ofwiesslung war do.

Ween hautdesdaags u Survival Horror denkt, deem wäert vläit net direkt Alone in the Dark an de Kapp kommen.
Wat e Skandal! Ween huet nach haut Respekt virum Alter? Ma genau dee Respekt kënnt vläit elo mam Remake erëm.
Viru Silent Hill, viru Fatal Frame an och viru Resident Evil duerfte sech 1992 schonn Horrorfans bei Alone in the Dark grujelen. Net nëmmen dat, mee Alone in the Dark huet Mechaniken opbruet, déi Resident Evil geholl huet A perfektionéiert huet. Sou e bësse wéi mat de Chinesen an Italiener an den Nuddelen. Allerdéngs ass Alone in the Dark eppes geschitt, wat enger gudder Penne alla Rabbiata ni kinnt geschéien, Alone in the Dark als Franchise konnt sech ni sou richteg duerchsetzen, hat net vill gutt Spiller, nach méi schlecht Uwe Boll-Verfilmungen. An ass e bëssen a Vergiessenheet geroden. Elo allerdéngs ass d'Rei rëm do mat engem Remake an Reimagining an engem vum éischten Deel. An d'Welt stellt sech elo d'Fro, jo, kann deen ale Bock et dann nach oder hätt e sollten an der Pensioun bleiwen? Net an enger Pensioun. Mee an der Heelanstalt der Seto Manor ass dem Emily Hartwood säi Monni, den Jeremy Hartwood, verschwonnen, an esou mécht hatt sech zesumme mam Privatdetektiv Edward Carnby op de Wee dohin, fir ze kucken, wat sech dann do ofgespillt huet. Den Jeremy selwer wier net ganz gutt am Kapp an huet oft eppes vun engem Darkman erzielt, deen hie soll verfollegen. Am Manor ukomm ass schnell kloer, dass hei eppes net stëmmt, An och d'Personal an d'Bewunner schénge méi ze wësse wéi se wëllen zouginn. A wat huet et mat deem mysteriéisen Talisman op sech, dee schéngbar Dieren zu anere Welte kann opman? Alone in the Dark ass schonn wéi säin Original en klasseschen Survival-Horror, bei deem der entweder als Edward Carnby, gespillt vum Stranger Things Star David Harbour, oder als Emily Hartwood, gespillt vum Killing Eve Star Jodie Comer, ënnerwee sidd. Dat Ganzt spillt 1920 an Louisiana, an dat ass eng vun de gréisste Stäerkte vum Spill, nämlech seng Ambiance. Ob der an engem Sumpf laanscht Géigner wëllt schläichen oder an engem Kierfech no Schlësselobjete sicht, D'Ambiance ass quasi ëmmer top notch. Dobäi bitt d'Spill duerch seng aner Welten visuell vill Ofwiesslung an et kann een sech richteg drop freeën, wéi eng Location een als nächst besiche geet. Grafesch gesinn brauch dat Ganzt sech och net ze verstoppen, och wann et elo net grad un en Dead Space oder Resident Evil 4 Remake erukënnt, Sou ass d'Ëmgéigend ëmmer schéin detailléiert an och d'Beliichtung mécht e gudden Job fir zur Ambiance bäizedroen. Den Derceto Manor, deen e bëssen als Subwelt funktionéiert, ass stëmmungsvoll designt an et mécht richteg Spaass hei nach de leschte Wénkel no Geheimnisser ofzesichen. Ech muss hei awer onbedéngt dee mega Jazz Soundtrack während den Dialoger hervirhiewen. Ey, hei ass wierklech Motto, Everything sounds better with jazz. Gameplay technesch ass d'Spill ganz klasseschen Survival Horror Kascht. Dat heescht dir léist Rätselen, sammelt Objeten a musst géint Monster kämpfen. Wou de Mix aus Rätsele léisen an Objete sammele ganz gutt funktionéiert an déi ganz Mystery Detective Ambiance gutt ënnersträicht, sou sinn d'Kämpf leider en totale Fall fir d'Poubelle. De Géigner-Design ass net mega originell a vill Géigner-Zorten hu der eigentlech och net. Balleren fillt sech net wierklech befriddegend un, engersäits well der wierklech de Standard vum Standard vum Standard vum Standard an deem sengem Standard hutt wat Waffen ugeet, mee och den Treffer-Feedback klaakt net wierklech an et fillt sech alles net ganz ronderëm. Dir fannt zwar ëmmer erëm Nokampfwaffen am Spill, mee déi gi meeschtens no engem Monster futti an fillen sech alleguerten d'selwelt un. Ob der e Briet huet oder eng Schëpp, mécht net wierklech en Ënnerscheed. An do wier och nach den Edward Carnby, also als deen hunn ech gespillt, an jo, deen ass och esou eng Saach, well seng Performance als ofgebrühten Detective, Ass ganz solid an dréit och zur Ambiance bäi, mee steieren mécht heen sech net wierklech gelenkeg, wat déi Kämpf och méi haaklech mécht wéi se eigentlech misste sinn. Bon, dat kann natierlech och dru leien, dass dee Vollidiot während der Aarbechtszäit drénkt. Jo jo, äre Flachmann fëllt erëm Äert Liewen op an villäicht ass en och dofir ëmmer nëmme sou semi-schockéiert, wann eppes Iwwernatierleches geschitt. Schläiche kann een och, mä pff, brauch der quasi och ni am Spill. Dir kënnt d'Géigner mol net vun hannen ofmurksen, also pff, à quoi bon? Dat sinn och déi Objeten, welch an der Géigend ronderëm leien, an déi der schéisse kënnt. Wat bréngt et mer, fir Zillen oder Molotov-Cocktails op d'Géigner ze geheien, Wann et just minimal Schued mécht an mech a menger Bewegung och nach aschränkt. Et gëtt och eng Passage wou der virun engem Verfolger musst fortlafen, mee ech mengen deen ass op Ketamin, well et ging ee bal mengen et wier deem sou eppes vu schäisegal op en iech kritt oder net. Ausser natierlech wann de em riicht an d'Äerm laaft. Komme mer mol zum Fazit. Also, Alone in the Dark ass wierklech kee schlecht Spill. Et mécht scho Spaass d'Rätselen ze léisen, d'Story ze verfollgen an sech an der Spillwelt ze verléieren, mee et huet nieft de Kämpf ee grousse Problem. Alles wat d'Spill ze bidde huet, huet een a sou villen aneren Horrorspiller gesinn, an oft souguer besser. Natierlech ass dat ok wann Alone in the Dark lo d'Rad net nei erfënnt, mee come on. Souguer sou eppes wéi Phobia Sandinfna Hotel hat op mannst eng originell Idee. Et ass wierklech e Paradebeispill fir déi berühmt-berüchtegte 6 vun 10, op kee Fall schlecht, an e kritt ee seng Zäit domadder ëm. Mee bon, déi kritt een och zum Beispill bei engem Alan Wake 2 ëm, an dat ass definitiv méi wéi eng 6 vun 10.
Sou Raph, dësen Dréi ass elo mol fäerdeg. Mee d'Lux kann nach net. Gi mer bësse shoppen? Ma sécher dat! Mee virdrunner, Ciao! Voilà.